Il-programm fejn ngħodd u fnisel il-kliem biex nifhmu aħjar l-istorja tiegħu. Il-prefissi u s-suffissi. Min jaf kemm-il darba smajna bihom meta konna fuq il-bank tal-iskola. Għal min nesihom, il-prefissi huma elementi lingwistiċi miżjuda fil-bidu ta' kelma waqt li s-suffissi huma miżjuda f'tarf il-kelma biex jagħtu tifsiriet partikolari. Jekk pereżempju nieħdu l-prefissi anti jew sotto fil-kliem antiklerikali jew sotto kumitat, wieħed jinduna li l-prefiss anti qed jagħti t-tifsira ta' oppost, f'dal-każ, xi ħadd li huwa kontra l-Knisja. waqt li l-prefiss sotto jagħti l-idea ta' xi ħaġa li tinsab taħt, f'dal-każ, xi kumitat, pereżempju, sekondarju. Fil-programm tal-lum se nitkellmu dwar l-etimoloġija ta' żewġ kelmiet li did-darba għandhom suffiss fuq wara tal-kelma. Dawn huma libertinaġġ u faqaġni. Jekk infegħlu ftit il-kelma libertinaġġ, nirrealizzaw li għandna l-idea prinċipali ta' libertà, u magħha żdied is-suffiss aġġ li jġorr miegħu tifsira partikolari. Il-kelma libertà, bis-sinonimu tagħha ħelsien, tfakkarna fl-idea ta' xi ħadd li jkun ħieles minn xi rbit. Ngħidu aħna, ma jkollux sikkaturi fir-relazzjoni matrimonjali tiegħu, Il-libertà għandha tfakkarna wkoll fl-indipendenza li pajjiżna rċieva meta għall-ewwel darba fl-istorja tiegħu inħeles mill-madmad tal-barrani u beda jiggverna lilu nnifsu. Il-libertà tista' tfakkarna wkoll fil-libertà tal-espressjoni jew fil-libertà tal-kelma, fejn wieħed ikun jista' jesprimi ruħu mingħajr ebda xkiel jew biża' li jiġi ċċensurat jew mitfugħ il-ħabs għal dak li jkun qal. Tlaqna naraw ftit u nisimgħu lil Raffaello Bezzina jkellimna aktar dwar din il-kelma. Eħli Bartinaċċa għandha storja verament interessanti u hija eżempju ta' kif kelma tista' tbiddel it-tifsira tagħha, is-semantika tagħha tul iż-żmien eh, blanka xi kultant qatt ma nifhmu għalfejn. Eh, ma fil-fatt biex nifhmu daqsxejn l-etimoloġija u t-tifsira ta' ta' libertinaġġ iridu mmorru lura l-Latin għall-kelma eh, libertinus. Libertinus xi tfisser? Libertinus tfisser meħlus. U meħlus minn xiex? Meħlus mill-iskjavitu. Ma libertinus kien il-bniedem meħlus mill-iskjavitu. U ovvjament kella konnotazzjoni zbiħle, ġviri kienet tevoka, hija xi ġata biħa libertinus kienet tintuża b'referenza għal xi ħadd kif għandna li kien meħlus liberat mill-iskjavitù. Interessanti mbagħad illi b'xi mod jew daħlet fil-Franċiż fis-seklu 17 jisu ehm, u fil-Franċiż sal-bidu kellha din it-tifsira kienet tirreferi għal xi skjav jew xi ħadd li ġie meħlus mill-iskjavitù, imma mbagħad jisa ħadet tifsira ehm, aktar miftuħa saret tirreferi għal xi ħadd ehm, illi kapaċi jaħseb moħħu, xi ħadd illi kapaċi għandu għandu ħsieb indipendenti, xi ħadd li forsi ma jħallix ir-ristrizzjonijiet reliġjużi jew soċjali jxekkluh imma kapaċi jaħseb b'mod indipendenti, b'mod b'mod ħieles, b'mod liberu. Fil-fatt kienet tintuża ħafna eh, b'referenza għal filosfi u l-kittieba ta' żmien l-Illuminiżmu. Ġifieri anke hawnhekk ninnotaw li kellha konnotazzjonijiet pjuttost sbieħ. Imma mbagħad fis-seklu 18 għal xi raġuni fi Franza it-tifsira komplet tiżviluppa u ħadet ċejriet aktar immorali. Ġifieri t-tifsira jisa ħadet toma daqsxejn iktar negattiva, mela minn xi ħadd li kapaċi jaħseb moħħu xi ħadd li kapaċi u indipendenti fi ħsibijiet tiegħu, issa saret fisser xi ħadd li huwa liberu għal kollox anka fil-ġibdiet tal-ġisem, ġifiri fil-ġibda sesswali, fil-pjaċiri tal-ġisem, eħelk, konnotazzjoni tista' saru aktar aktar sesswali, ġifiri dak li jkun huwa xalatur illa ħajkollu ħafna avventur zinja u għalhekk issa tissejjaħ qed ikollu eh, libertin, sar libertin, eh, minn fejn iġejja propju eh, libertinaġġ. Fil-Malti jisu dan is-sens li daħal huwa sens mhux daqstant pożittiv u huwa sens illi nużawh b'referenza għal xi ħadd għal xi xalatur għal xi ħadd illi ehm, igawdi ehm, anka f'dak li għandu x'jaqsam il-ġibdiet fiżiċi. Ehm, interessanti wkoll li fil-Malti imma adattajni jew nużaw ukoll f'sens metaforiku bħal meta ngħidu eh, kien hemm burdell jew kien hemm kaos sħiħ, kien hemm kien hemm ġen sħiħ, pereżempju eżempju li sirt fuq l-internet Illum qed ngħixu fl-estrem l-ieħor hawn libertinaġġ assolut, kulħadd jagħmel li jrid u r-riżultati qed jitkellmu waħedhom. Eh, huwa sens metaforiku biex nuru li jisma li llum il-ġurnata għaw ġens sħiħ ovvjament fil-perċezzjoni ta' dak ta' min qed jitkellem f'dan il-każ. Eh, ġifiri fil-libertinaċ l-lum il-ġurnata mandiġ konnotazzjoni daqstan zbieħ u fil-Malti nużawa ta' spess anka fil-diskors ta' bejnietna. Biex nagħlaq issa ngħid kelma fuq is-suffiss aġ, mela jekk aħna naqsmu l-kelma morfoloġikament nindunaw li għandek il-zokk libertin, eh, libertà, libertin u mbagħad għandek is-suffiss aġ. Eh, huwa suffiss li nsibuh fil-Malti f'ħafna kliem ieħor, eh, huwa suffiss li nsibuh fil-Franċiż, ġej mill-Latin, ma nsibuh fil-Franċiż, fit-Taljan, fl-Ispanjol fost lingwi oħra. U fil-Malti hemm qishom żewġ gruppi ewlenin ta' kliem li jieħu dan is-suffiss. Hemm kliem illi illi jiddenota xi tip ta' azzjoni jew xi tip ta' nġiba bħal pereżempju riċiklaġġ jew tatwaġġ jew salvataġġ. U mbagħad hemm kliem daqsxejn iktar tekniku li juri xi tip ta' ehm, kwantità, xi tip ta' kejl eh, bħal pereżempju dożaġġ jew kilometraġġ jew persentaġġ. u aktarx illi ikkonna nikklassifikaw il-kelma libertinaċ iktar taqa' mal-ewwel mal-ewwel tip, ġifieri għandek imġiba u xi tip ta' mġiba, xi tip ta' riżultat ta' azzjoni li tkun mhux daqstant pożittiva fil-Malti fil-Malti.
Fit-tieni parti tal-programm se nsemmu wkoll kelma oħra li tieħu suffiss fuq wara tal-kelma. Din id-darba, Amy Borg se tkellimna dwar il-kelma faqaġni, kelma pjuttost riċenti fuq fomm iż-żgħażagħ li dieħla bil-mod il-mod fil-lingwa tagħna. Simili bħal libertinaġġ u l-kliem li ssemmew, Il-kelma faqaġni hija magħmula mill-idea bażika faqa' u s-suffiss aġni fuq wara. Kliem simili li nistgħu nsemmu huma tustaġni, guffaġni, traskuraġni, indaġni u fittaġni, li lkoll jispiċċaw bl-istess suffiss. Fil-kelma faqaġni, però, insibu xi ħaġa ħarira differenti, Għaliex il-kelma faqa' ħadniha mill-Għarbi u magħha ġie memuż id-denb għaġni meħud mir-Rumanz. Jekk il-kelma faqaġni għedna li bdiet dieħla bil-mod il-mod fil-lingwa, mhux l-istess nistgħu ngħidu għall-kelma faqa'. Dil-kelma stabbiliet ruħha sew fil-vokabularju Malti. Tisma' spiss lil min jgħid x'libsa faqa' xtrajt jew x'qata' xagħar faqa' għandek. Donnu biha rridu nfissru li dak li jkun qed jifqa' kullimkien u jitfi lil min ikun madwaru. Popolari wkoll il-verbi faqa' jew faqqa'. Tista' tifqa' żaqqek b'ħafna ilma jew birra qabel jiġi l-ikel. Tista' tifqa' qiegħ ta' barmil jew ta' siġġu jekk tapplika ħafna piż fuqhom. Tista' tifqa' bużżieqa b'xi stikkadenta jew labra jekk tniggiżha. B'mod metaforiku, tisma' wkoll lil min jgħid li fl-aħħar il-bużżieqa nfaqgħet, jiġifieri dik il-ħaġa li tkun ilek takkumula tispiċċa tintilef u tiġi fix-xejn. Fl-isport, dal-verb ukoll huwa popolari. Fil-biljard, tista' tifqa', jiġifieri tilgħab l-ewwel kolp fuq il-boċċi magħluqin u tiftaħ il-boċċi għall-apert. Tintuża wkoll f'dan l-isport meta plejer ikollu tendenza li jilgħab b'saħħtu minflok b'mod meqjus. Anke fil-futbol tista' tifqa' xutt, jiġifieri tagħti xutt b'saħħtu ħafna. Tifsira oħra popolari anke mal-istudenti fil-grawnd tal-iskola hija l-għajta ta' f'għajnihom, jiġifieri li tim ikun rebaħ lil avversarju bi skor kbir. Tlaqn issa nisimgħu lil Amy Borg, tkellimna fuq in-neoloġiżmu faqaġni. Tinsewx, lingwa ħajja hija lingwa li tinbidel kuljum. Għall-bidu, sakemm tindara, kelma jaf toffri ftit reżistenza. Imma kif tindara, issib postha mal-bqija tal-vokabularju Malti u tkompli tarrikkixxi lil-lingwa. Illum nixtieq inkellimkom dwar kelma li sorpriża li ħadd għadu ma ndirizza fuq dal-programm s'issa. Dan għaliex hi kelma bomba bis-sens tal-lajf, tal-bliħ, jew kif ngħidu faqa. Propjament nixtieq nitkellem fuq il-kelma faqaġni, imma ma nistax nitlaq niġri qabel nibda nimxi, ma nistax niddiskuti faqaġni mingħajr ma qabel ngħid kelmtejn fuq il-kelma faqa. Nom mill-Għarbi li ħareġ mill-għerq f għajn. Issa l-kelma faqgħa hija fil-fehma tiegħi kelma faqgħa ħafna u waħda mir-raġunijiet għal dan hi li għandha tliet tifsiriet primarji u tnejn minnhom huma pjuttost kontrastanti. L-ewwel nett hemm ovvjament it-tifsira bażika, jiġifieri t-tifsira tal-azzjoni meta tinfaqa' jew tisplodi xi ħaġa. Imma mbagħad skont id-Dizzjunarju Malti-Ingliż ta' Ġużè Aquilina hemm żewġ tifsiriet oħra. L-ewwel nett, il-kelma faqa tista' tfisser sfortuna. Mela pereżempju tista' tgħid ġiet faqa fuqi biex tfisser li għaddejt minn żmien ta' xorta ħażina. Dan bħal speċi ta' splużjoni metaforika mhux litterali, ġifieri din jista' jkun estensjoni metaforika tat-tifsira primarja litterali. Imma jien naħseb li jekk tkun qed titkellem maż-żgħażagħ u tgħidilhom ġiet faqa fuqi mhux se jifmuk. Dak minħabba fit-tifsira l-oħra, Il-kelma faqgħa tintuża biex tirreferi għal xi ħaġa li hija tal-ifjen kwalità. Skont Aquilina, il-kelma nużawha billi ngħidu faqgħa ta' u xi nom, pereżempju faqgħa ta' karozza jew faqgħa ta' ġakketta. Imma dak id-dizzjunarju ħareġ madwar 40 sena ilu issa u bħal ħafna kliem ieħor il-kelma faqgħa saret tintuża ftit differenti llum. M'għadniex għalfejn ngħidu faqgħa ta' xi ħaġa. jekk ngħidu karozza faqa' jew ġakketta faqa' biżżejjed. Jiġifieri l-kelma faqa' minnhom saret tiffunzjona ta' aġġettiv. Aġġettiv li nużaw biex niddeskrivu xi ħaġa bl-Ingliż cool. Naħseb jiena faqa' hija l-eqreb ekwivalenti li għandna fil-Malti għal dan l-aġġettiv. Mela allura għandna dil-kelma faqa li ġiet mill-ar bimijiet ta' snin ilu u mhux tal-li għadha tintuża bħalma sa frattant għadu jintuża ħafna u ħafna kliem li ġi mill-arbi, imma tal-li l-użu tagħha nbidel matul l-aħħar żewġ deċenji. Tifsira li qabel kienet marġinali u sekondarja saret, nistgħu ngħidu, l-iktar tifsira użata. U mhux talli hekk, talli l-kelma faqgħa f'dan is-sens tant daħlet in voga, speċjalment matul l-aħħar 20 sena, li minnha ħriġna kelma oħra, il-kelma faqagni, in-nom tal-kwalità ta' xi ħaġa bis-sens, jew faqa'. Din il-kelma għadha tarbija fil-lessiku tagħna l-Maltin. Għadha ġdida fjamanta tantu hekk li sissa qas fid-dizzjunarji ma nsibuha u fil-verità lanqas aħna ċerti kif għandna niktbuha. Hawn min jgħidlek tiktibha mingħajr l-għajn. Hawn min jgħidlek li l-għajn trid tibqa' hemm. Sempliċement qisek qed tikteb il-kelma faqa' u żżid għaġni wara. Issa l-fatt li ħloqna kelma b'dal mod diġà ħaġa affaxxinanti, imma isbaħ minn hekk il-fatt li faqaġni mhix każ iżolat fil-Malti. Għandna ħafna u ħafna kelmiet li huma ħlejqiet unikament Maltin li ma jeżistu fl-ebda lingwa oħra. Simili għall-kelma faqaġni għandna pereżempju l-kelma ħamallaġni, fejn qbadna kelma li ġejja mill-Għarbi u għaqqadniha ma' aġni li hu suffiss Rumanz. Ħamallaġni u faqaġni huma tnejn kelmiet ibridi, mela, kreaturi li joħorġu minn taħlita unikament Maltija ta' element Għarbi ma' element Għalli jew Taljan. U dan lanqas jgħodd biss għal kliem li jispiċċa bl-għaġni, l-istess prinċipju japplika fost l-oħrajn għal ċertu kliem li jispiċċa ata, pereżempju l-kelma każinata. Każin mhix kelma Għarbija veru, imma l-kelma każin u ata flimkien hija invenzjoni unikament tagħna l-Maltin. U jekk naħsbu ftit nistgħu ninnutaw li t-tliet kelmiet li semmejt, ħamallaġni, faqaġni u każinata, ilkoll jagħmlu parti mid-dizzjunarju mentali taż-żgħażagħ. Dan juri li l-lingwa Maltija, iva, għadha f'fomm in-nies ta' kull età. X'faqaġni ta' nies aħna, mela, li dejjem insibu xi mod jew ieħor biex nivvintaw il-kliem u nżommu l-lingwa friska.